A wedyn, mae hwn yn yr darlith gyntaf sgynna ni ar ôl yr dynodiad um, yr safle treftadaeth y byd. Felly, fydden ni jyst llongyfarch yn fawr iawn i bawb sydd wedi weithio mor galad ar y cais um, a fod hwnna wedi uh, dod trwad yn llwyddiannus ddoe, lle ynddo? Um, a wedyn mae hwn yn gyfres o darlithoedd sydd wedi cael, um, wedi cael ei eiriannu gan uh, er tirwedd llechi Ogledd Orllewin Cymru ac gan Gronfa Eryri, Gronfa Trefsadaeth y Lotri a Chyngor Gwynedd. Um, a mae yna amryw o hein wedi digwydd yn barod, um, a bod da ni'n mynd i cael fwy yn ystod y flwyddyn, felly os ydych chi gyda diddordeb yn hynna, fydrych chi cysylltu gyda ni. Ond diolch heno i Vivian Parry Williams sydd yn mynd i fod yn trafod fraslun o hanes a daslu diwylliant a diwydiant yn blaenau lle ynddo. Felly, ga i, ga i dweud helo, Vivian? Helo, gyd, sydd â chi gyd? O, gret heddiw. Da iawn.
A wedyn mae, mae Vivian hefyd yn mynd i ymateb i ambell gwestiwn ar y diwedd, ond uh, mi fydd, fydd er cyflwyniad yn digwydd. So os ydych chi eisiau rhoi cwestiwn yn ystod y darlith, um, os fyddwch chi'n gallu rhoi yn y cwestiwn yn answers, yn y Q&A ar y gwylod, um, a byddwn ni'n rhoi hynna ymlaen uh, later on, lle. Ond uh, na ni, na ni basio ymlaen i, i Vivian i'r cyflwyniad fo wan amdan raslun o, o flaenau ffisiniog.
Diolch yn fawr gen chi, a diolch yn fawr iawn chi gyd am y croeso. I rai o di allan i'r fro ac i bawb arall wrth reswm, croeso mawr i chi i Flaenau Ffestiniog, lle yn ôl y diweddar Athro Gwyn Tomos, un o'n hogia ni, yn ei gerdd Blaenau, a dwi'n dyfynnu rwan. Fe welwch freichled o dref ar asgwrn o graig, sydd yn ddisgrifiad perffaith ei aregol o'r lle, a'r tai fel petaent wedi codi ddoddiau ddu, o'r agos a phosib i'r creigiau, ac wrth gwrs, i'r gwaith yn y chwareli. Yn anffodus ac yn annheg, mae'r dre wedi cael enw drwg gan rai carfanau o'r wasg a'r cyfryngau dros y blynyddoedd. Ystrydeb ydy'r gair ynte, neu stereotype yn Saesneg. Cyfeirio at y glaw a'r niwl o hagrwch y tomi'n ei llechu o'n gwmpas. Ydy, mae'n mae bwrw yma'n amlach nac mewn sawl lle, Ac oes, mae yna aniwl yn disgyn dros yr ardal bob hyn a hyn. Ond uh, wedi'r cyfan, mae'r dre wedi lleoli o ddeutu 700 i 800 troedfad neu 200, 200 a hanner metr yn y mesuriadau modern uwch lefel am or ac wedi uh, amgylchynu gan fynyddoedd uchel Ydy, mae'r gwastraff o'r, or diwydiant chwarelyddol yn agor am ag acw. Ond uh, heb rini, bydda Blaenau Ffestiniog ddim yn bodoli. Ond, fel dwi wedi dweud ac wneud yn gyhoeddus ar sawl achosur yn y wasg, gwrdd siarad a darlledwyr radio theledu. Dwi'n ei gwahodd i ddod i fyny efo fi ar daith fer ar unrhyw ddiwrnod braf o'r fan hon, i ben carreg defaid, ger y ganolfan iechyd, neu'r hen ysbyty coffa, a ddygwyd oddi ar drigolion y plwy yn ddiweddar gan fiwrocratiaeth. Ac fe gewch weld golygfeydd ymysg goreuon rhwlan o wlad nad yn y byd. Dwi wedi cael y fraint o arwain nifer o deithiau cerdded ar gyfer cymdeithasau ac ymwelwyr i'r ardal dros y blynyddoedd. Ac wedi pob un o'r teithiau, mae'r ymwelwyr hynny yn mynd oddi yma gyda gargraff llawer mwy positif o'n fro nag a roddir gan ambell aelod o'r cyfryngau a fu erioed a'i traed yma. Mae yma gymoedd ysblennydd megis Cwm Bowydd, dafliad carreg o'r fan yma. Cwm Morthyn, uwch ben Tangrisia, a Chwm Teigil a Chwm Cynfal yn y llan. A nifer o lecynnau hyfryd i ymgolli'n llwyr yn ei golygfeydd. Ond dyna ddigon o ganmol rydfedd fy chyfro. Cyn i mi ddechrau, rhaid i mi bwysleisio mai braslun o hanes y dre mae diwydiant sydd gen i. Byddai trafod pob agwedd ar ei hanes yn fy nghadw i am am oriau. Felly, ffwr â ni. Tre weddol ifanc wedi seilio ar y diwydiant llechi ydy Blaenau Ffestiniog. Ond mae'r hen ran o'r plwy Llan Ffestiniog yn mynd yn ôl rai canrifoedd. Gwelir olion hynafol yn dyddio i oesoedd cynnar iawn o'n amgylch ym mhob rhan o'r ardal. A nifer o safleoedd o'r oes efydd, yr oes iarn, a chyfnod yr efeiniaid yn britho'r fro. Mae yna sawl llecyn y gyfeiriad cwm cynnal a chysylltiadau efo chwedlau enwog y Mabinogi a nifer o'r enwau lleol o gwmpas o'n i'n atgoffa o hynny. Wrth ddilyn rhai o lwybr, y lwybrau'r ardal, gawn ni'n arwain i sawl cwm hudol a hanesyddol a enwau sy'n gynharach. A phob un a'i nodweddion hynod a'i golygfeydd rhyfeddol. Ffordd y unig sy'n arwain ymraim i llirodd drwy'r fro di Sarn Helen, yn adlais o'r cysylltiadau a dafodiad y Rhufeiniaid i domen y mur gyfagos tua'r ail drydedd ganrif oed Crist. Fel y gwelir, mae olion dyn wedi bod yn naddu'r graig am ymwoliad i'w gweld yn amlwg i bob cyfeiriad o'r edrychwn. Ac yn ôl traddodiad, dywedir y mae un o arfon Methiwsel a Jones Cafodd freuddwyd am garreg glas oedd yn hollti'n dda, oedd i'w chael mewn lle a ddatblygodd mewn amser fel chwarel diffwys, dafliad llechan o ganol lle a ddaeth yn dref sylweddol yn y man. Roedd hynny tua chanol yr 1760au. Dilynwyd diffwys gan chwarel arall gerllaw, agorwyd gan yr Arglwydd Niwbro ar ei dir ei hun, chwarel a'i hadnabuwyd fel Chwarel Lord yr agosa at y dre mewn ffaith, a bu honno mewn grym hyd ei chau yn 1962. Dros y blynyddoedd, agorwyd chwarel ar ôl chwarel ym mhob rhan o'r plwy, a thyfodd Chwarel yr Ogli ym mhen amser i fod y chwarel lechi danddaearol fwya'r byd gydag oddeutu hanner can milltir o reilffyrdd yn gyfan gwbl yn yr amrywiol lefelau hynny yng nghrombil y mynydd. A dyna ddechrau'r ddiwydiant a ddatblygodd yn un o'r canolfannau llechi mwyaf byd mewn lle a dyfodd o ran ddiarffordd o blwyf Ffestiniog, gyda'i dyrnaid o dyddynod a ffermydd, i ddod yn dre fwyaf beirionydd. Blaenau Ffestiniog, ac yn wir, yr ail dre fwyaf yng Ngogledd Cymru yn 1911. Er i bwnc mewnfudo fod yn destun dadleuol iawn ein dyddiau ni, diddorol ydy sylweddoli cyfraniad y sawl waith yma i weithio yn y chwareli yn y bedwerydd ganrif o bymtheg. Yn y cyfnod pan oedd bron y cyfan o'r gweithwyr cynhenid yn uniaith Gymraeg, byddai'n fater o raid i'r nifer fawr ddaeth o dros y ffin i weithio yn ein chwareli yma i ddysgu'r iaith. Gwelir prawf o gyfraniad gwerthfawr y dysgwyr hynny i gadw'r Gymraeg yn fyw. Wrth allan yr enwau ar restr, restrau etholwyr y blaenau dros y blynyddoedd, Mae'r rhestr mor waith, fel na wna i ddim traffarth, na i'm draffarth enwi neb. Ond fi siwr gallech chi gyd enwi nifer fawr o deulu, ffrindiau a chymdogion gyda chyfenwa estron i'r ardal hon. Dyna pryd y sylweddolwn faint o ddisgynyddion i'r Saeson hynny a'r hotel yma, gan drosglwyddo ei iaith o bwysedig i'w plant a phlant ei phlant Mae'r enwau di-Gymraeg ar y rhestrau yn enfawr, ar y disgynyddion hynny yn Gymry Cymraeg pur, ac wedi cyfrannu ac yn dal i gyfrannu tuag at gadw'r iaith a'n diwylliant a'r hen ffordd Gymraeg yn fyw. Felly, nid creu niwed i'n hiaith wnaeth cyn beidio nifer ohonoch chi i'w setlo yma. ond oedd yn rhan o'n o'n i, ac yn dal i fod. Diolch iddyn nhw. Ac fel dwi'n dweud, dim ond gobeithio y gwnaeth mewn fudwyr heddiw bentro i wneud yr un ymdrech. Er i ystadegau gyfeirio at y niferoedd uchaf a gyflogid yn chwareli Stiniog, Mae llawer yn dweud mai rhwng 4,000 a 5,000 a hanner o weithwyr, sori, 4,000 a hanner o weithwyr oedd yn y rhif ucha. Gawn ystadegau manwl mewn adroddiad yn y papur wythnosol y Genedl Gymreig ar y ddedegfad o Ragfyr 1893. Adroddiad dan benawd dirprwyaeth y chwareli am gyfarfodydd y gynhalwyd yn y Blaenau i drafod sefyllfa gweithio yn chwareli'r ardal hon oedd dan sylw. Ynddo, cawn wybodaeth am y cyfantrwm o weithiau yn chwareli Stiniog dros y blynyddoedd, ac yn brist y niferoedd a laddwyd ynddynt yn flynyddol hefyd. Gwelir yn y manylion a gofnodwyd rhwng 1875 1892. Mae yn 1882 roedd cymaint â 4,919. Ia, dyna chi, bron i 5,000 gael eu cyflogi'n gyfan gwbl yn ei chwareli. A hynny'n golygu hwb mawr economi ardal eang. Ond uh, naw mlynedd ddiweddarach, rydyn 1891, gostyngodd y niferoedd dros 1,000 i 2,830. I ateb y galw am gludiant o'r llechi i bob rhan o'r byd, agorwyd tair rheilffordd i gyrraedd y dre, yr LMS, GWR a Rheilffordd Ffestiniog, ar gyfer y gwaith hwnnw, ac at wasanaeth boblogaidd yn gyffredinol. Agorwyd pwerdy trydan dŵr yn ôl wen yn 1899 ar gyfer cyflenwi trydan i rai o'r chwareli. Ac ym Mai 1912, Blaenau Ffestiniog oedd y lle cyntaf ym Mhrydain i weld ei strydoedd gael ei goleuo gan drydan o egni'r dyfroedd. Yn ddiweddarach, yn 1963, agorwyd Pwerdy Ffestiniog yn Angrisia, yr orsaf drydan storfa bwmpio gyntaf ym Mhrydain, a'r fwyaf yn Ewrop ar y pryd, a lle gyda llaw geisio fraint o weithio am saith mlynedd ar ugain fy hun. Gwnaed defnydd arall o agorad o alafelau un o chwareli Ffestiniog yn ystod yr Ail Ryfel Byd, rhywbeth oedd i fod yn gyfrinachol ar y pryd. Penderfynwyd trosglwyddo trysorau'r Genedl Brydeinig o'r Oriel Genedlaethol a Phalas Buckingham i chwarael Bwlch y Slates yn 1941. Ymysg y paentiadau fu Ar Gadw yn Chwarel yng Nghrombil y Manod Mawr dros gyfnod y rhyfel, oedd darluniau gan artistiaid enwog megis Rubens, Rembrandt a Michelangelo, a fe sibrwdwyd ar y pryd i Dlysau'r Goron neu'r Crown Jewels gael ei storio yno hefyd, ond stori arall ydy honno.

Allan o'r llewyrch a fodolai yma ar y pryd, tyfodd nifer fawr o fusnesau a masnachdai i ofalu am ofynion y dinasyddion. A hyd at droad yr ugeinfed ganrif edrychai pethau'n addawol iawn am ddyfodol llewyrchus i'r Blaenau. Estroniaid oedd mwyafrif helaeth o'r perchnogion wrth gwrs, y rhai oedd gan ddigon o arian i fuddsoddi yn y cloddfeydd. Tra bu'r garreg las yn llonfarau i'r chwarelwr a'i deulu, fe wnaed elw mawr ar draul y llafur caled gan nifer o berchnogion, megis Samuel Holland, teulu'r Oakleys, Plas Aml, a'r Greves, Llechwel.

Cymaint y bwrlwm hwnnw nes y gwelid poblogaeth y plwy yn cynyddu ar raddfa mor gyflym fel na ellid cadw i fyny gyda chyfleusterau ar ei gyfer. Fel plentyn yn tyfu fyny yn rhy sydyn, dioddefodd y blaenau yn sicr o groen pens. Yn ystod y bedwrig ganrif ar bymtheg, dioddefodd y fro o bob math o heintiau. yn bennaf oherwydd afiechydon annoedd a diffyg carthffosiaeth a phrinder cyflenwadau digonol o ddŵr glân ar gyfer y trigolion. Wrth i ganodd o bobl dyrru yma i'r Klondike lechfaol, cynyddodd y problemau wrth i deuluodd gael eu gwasgu i gytiau dau bychan a seleri. heb fath o gyfleusterau ag y maerwn yn ganiataol heddiw. Lledaenodd yr afechydon. Cymaint oedd effeithiau'r teiffwyd yma yr adeg hynny, fel y bedoddwyd yn gleddu stiniog. Chwarael Llechwedd oedd yn arloesol yn 1891 drwy gyflwyno trydan i weithio peiriannau'r chwarael a dilynwyd hyn gan y chwareli eraill yn raddol dros y blynyddoedd dilynol. Ond os oedd hynny'n arloesol, roedd dyfodiad cwmni Yale heb werdy Dol Wen ar yr afon Dol Wen tua milltir i lawr o dan y grisiau yn 1899 yn chwyldroadol. Dechreuwyd trwy gyflawni trydan i rai o'r chwareli ac yn Hydref 1912, cysylltwyd strydoedd y dre, ganoliadau trydan, yn lle'r golau nwy ac olew a ddefnyddiwyd gynt. Gwesty'r Queens, neu tŷ gorsaf erbyn hyn, ynde, yng nghanol dre, oedd yr adeilad cyntaf i'w gysylltu â thrydan ar yr un adeg yn 1912. Anfonwyd y llechi'n wreiddiol o chwareli'r ardal gyda cheffylau a throliau i Gei Cemlyn ar yr afon Ddwyryd yn Maint y Rog, lle allweithwyd y cynnyrch i gychod ac yna ei hwylio i Borthmadog, a'i trosglwyddo i longau mwy i'w dosbarthu i bob rhan o'r byd. Ond disodlwyd y drefn hon yn fuan wedi dyfodiad y lein fach. Roedd yma dail reilffordd yn gysylltu'r dre, rwy'n dweud yn gynharach, a gweddill y wlad yr un adeg. Agorwyd y rheilffordd cyntaf yma, Rheilffordd Ffestiniog, neu'r Lein Fach ar lafar, yn 1836, yn benodol i gario cynnyrch y chwareli i lawr i'r harbwr newydd ym Mhorthmadog. Trefn o ddisgyrchiant neu gravity oedd modd teithio gwreiddiol y ffestiniog railwê byd enwog. Er mai i mi, dwi'n dweud yma, port sy'n ddylfa fwyaf ni erbyn hyn. Disgyrchiant yn golygu fod y lein wedi chynllunio gan gwmni Spooner fel y byddai'r wageni llawn yn rhedeg ar raddfa gymhedrol bob cam o'r blaenau. Siwrnai o dair milltir ar ddeg i Borthmadog. ar eu pwysau hunain. Yn y ddwy wagan ola rhoddwyd dau geffyl i dynnu'r wagenni gweigion yn ôl i'r uchwys yng nghanol dre. Erbyn 1863, disodlwyd y drefn honno a gwnaed y hola redundant pan gyflwynwyd injan stêm i yrru'r trenau i'r harbwr. Yn gweithio felly hyd y 1930-40 nes ei chau. Fel y gwyddoch, mae'n debyg um, ailagorwyd y lein i'r flaena yn 1982 fel atyniad twristiad yn unig. Wedi sawl cynllun ar y bwrdd, paswyd Deddf Gwlad yn 1872 i gael lein i gysylltu Blaenau a lein Ddyffryn Conwy oedd wedi cyrraedd Betws y Coed ers 1868. Roedd cynlluniau wedi bod i ddod ar lein grŵp y machnol wreiddiol ac i fanteisio ar farchnad eitha sylweddol boreli'r lle hwnnw hefyd. Ond trwy ddyffryn lledr y deithpwyd yn y diwedd. Cychwynwyd ar y gwaith cymhleth a pherglus hwnnw yn 1874. a chwblhawyd y lein i gwmni'r London and North Western Railway yng Ngorffennaf 1879. I gyrraedd y blaenau roedd ambell broblem ddaearegol enfawr i'w goroesi, a gwnaed hynny'n feistrolgar gan Owain Gethin Jones a'i gwmni Ben Achno, pan adeiladwyd Pont Tan yr Allt, neu yn ôl yr enw cyffredin arni,

A dyna chi, Dynal. Dwy filltir a chwarter o hyd. Un o'r hiraf yn y deyrnas gyfunol. Hefyd yn stemio tua'r blaenau a'i marchnad lechi sylweddol a'i photensial teithwyr ar yr un pryd, oedd cynllun y Great Western, neu'r GWR, o gyfeiriad y Bala. A mi gyreddodd honno yma yn 1882. Felly roedd tri chwmni reilffordd ar gyfer masnach a theithwyr Blaenau Ffestiniog o 1882. Tri, cofiwch. Ond ffarodd lein y gret, neu Great Brixton, ond tan 1961, cwta 80 mlynedd wedi agor, wrth i'r lein gael ei boddi gyda chynllun trywerin tua'r Bala. Ond bu'r darn rhwng atomfa drawsfynydd a'r flaenau ohoni ar agor nes cau'r atomfa yng nghanol yr 1990au. Ymddangosai bwrlwm o ddiwydiant llechi ar sawl agwedd ar fywyd y fro. Yn 1848, agorwyd Ysbyty'r Oakley gan berchennog y chwarel o'r un enw. yn ardal rhyw bryfdir o'r dre. Yn 1927, agorwyd yr ysbyty coffa newydd trwy gasgliadau arian prin trigolion yr ardal, er cof am aberth bechgyn y fro gollwyd yn y rhyfel mawr. Ond er gwarth i'r awdurdod iechyd y Betsi Godolodr yn ei anoethineb caewyd yr ysbyty coffa er mawl brotestio'r ardalwyr yn 2014. Ia, dyna chi, union ganrif i'r flwyddyn, i flwyddyn cychwyn y rhyfel mawr. Fe collwyd nifer fawr o fechgyn ifanc yr ardal hon. Mae cofeb gyda genwaid dros 300 o'r milwyr hynny ar gadw y tu mewn i'r hen ysbyty o hyd. Be fydda rhain i ddeud wrth fel y modd y bu aelodau am fi deimlad pwyllgor y fwyell beth sy'n gydwalod ar anghofio ei haberth. Ar un adeg roedd dros 30 lle o ddoliad ar agor yn y blwy. Yna'r ddwsin sydd ei drysain agored heddiw. Roedd nifer o'r capeli gyda gweinidog preswyl ynynt, ac offeiriaid yn yr eglwysi. Am camgyfrif i tua 200 o'r offeiriaid hynny wasanaethu'r plwy dros y blynyddoedd. I roi rhyw syniad o bwysigrwydd crefydd yn y blaenau dyddiau fu, mae'n anodd credu heddiw bod bron i 500 a hanner ym mynychu Ysgol Sul, Capel Tabernacl, yn reolaidd yr un adeg. gyda 58 o athrawon yn dysgu dysgu'r mynchwyr pan oedd y capel yn ei anterth a ddechrau'r ugeinfed ganrif. Roedd lle i ganodd o aelodau eistedd yn y ngapel, yn gapel Tabernacle. Cafodd y capel ei chwalu tua 40-50 mlynedd yn ôl o ddiffyg aelodau sy'n adrodd cyfrolau amddiriwiad crefydd yma. Mae yna lawer mwy ddweud ar bwnc, ond rhaid gwylio'r cloc. Mae yna blaenau sawl cymdeithas yn cael ei chynnal, ond mae Covid felly wedi ei taw ar weithgareddau cyhoeddus ar hyn o bryd. Yn anffodus. Mae fainc sglodion adnabyddus yn dal ei thir yn dda, gymdeithas hanes eitha llewyrchus sy'n cyhoeddi ei chlwygrawn ei hun, rhamant bro yn ynyddol, a chofiwch ei brynu pan ddaw allan fis Tachwedd. Werth i gael. Clybiau camera, sgota, cerdded, merched o awr, dau gor meibion, gor merched, cor cymysg, er iddynt fod wedi gwanhau o ran aelodau i gyd yn ddiweddar. Seindor fenwog yr, yr Oakley, adrannau o'r Urdd. Mae Mabwlch Nofio agored i'r cyhoedd, neu mi oedd o tan y Covid yma. Clwb rygbi a themau pel droed ac yn y blaen. Ond yn bwysig iawn hefyd, cyhoeddir y papur bro gorau o'r holl bapurau bro. Llafar bro, sy'n cynrychioli dalgylch Stiniog sy'n cyn belled â thraws fynydd y maint ar ôl. Fel paw, sawl papur bro, mae'r llafar wedi wynebu sawl o'r gyfwng yn ddiweddar oherwydd y Covid filltir a chostau cynyddol yn ei gynnal. Mae gyda llaw, os oes rhywun sy'n gwrando gyda diddordeb yn eich papur bro, yn dymuno bod o gymorth i sicrhau, sicrhau ei ddyfodol. Cysylltwch â fi neu unrhyw un y swyddogion llafar bro. Byddwn yn hynod diolchgar uh, o gael wynebau newydd i ymuno fo'r tîm i sicrhau ei ddyfodol o. Petai amser yn caniatau, y mae hanes saflus gyda'r ardal yn ddigon uh, diddorol, fel y mae hanes llywodraeth leol, sefyllfa iechyd y fro, corau, bandiau, styfodau, siopa a phobl flaenllaw aned yma ac ati. A dyna ni, mi gawsoch chi fraslun o sut le oedd Blaen y Tsinio gyda ddi ar un. Mawr fu'r cwymp yn wir. O fod yn blwy, fel o'n i'n dweud yn gynharach, oedd yr ail boblogaeth fwyaf yng Ngogledd Cymru ar ôl Rexham yn 1911, gyda phoblogaeth o ddeutu 11,000 a hanner, yn fwy na rhyl, Bae Colwyn, Bangor, Llandudno, Caergybi, Caernarfon ar gweddill y cyfnod. Tra bod y lleill mae gyd wedi dyblu a thryblu yn un i phoblogaeth, a niferoedd yma wedi goswyn i tra chreian biodd o erbyn hyn. Ar ystadegau cyfrifiad 2001 ac 2001, gwelir i boblogaeth ostwng o dan 5,000 am y tro cyntaf ers 1861. ond mae'n dal i fod y plwyf mwyaf poblog uh, Sir Feirionnydd. Gostyngodd y niferoedd yn drychinebus dros gyfnod y ganrif, pryd yr oedd hyder mawr am ddyfodol disglair i'r fro yn 1911, a phob peth yn edrych yn addawol i'r blaenau. Gwelwyd effeithiau dirwasgiad yn y diwydiant llechi ar ei weithaf yn ystod y digawd dilynol. A phan mae'r wyau i gyd mewn un wasgad, mae'r wasgad honno'n syrthio. Mae'r gymuned i gyd yn diodda. Ar ddechrau'r ugeinfad ganrif, gostyngodd y boblogaeth bron 2,000 mewn degawd, dros nos fwy na lai. A dechreuodd y dirywiad enbyd a ddaeth ger bron yr hen dre anwyl hon. Bydd i'r llanw mawr sydyn yn ystod y bedwerydd ganrif o bymtheg. Daeth y trai yn llawn mor gyflym, gan adael yr hyn sy'n gennym heddiw ar ddechrau'r unfed ganrif ar ugain fel gweddillion tref lewyrchus oedd yn ffynnu ym mhob ystyr ar ddechrau'r ugeinfed ganrif. Be ddigwyddodd, digw, dydwch? Be ddigwyddodd? Anodd credu bod mwy o bobl, gwrandwch ar hyn wan, anodd credu bod mwy o bobl yn gweithio yn y chwareli lleol yn 1882, sef 4,919, na sy'n byw yma yn gyfan gwbl erbyn hyn. A dyna chi ystadeg. Tri, tri ystadeg. Uh, gyda'r boblogaeth wedi gostwng o dan 5,000 erbyn hwn. Fel o'n i'n dweud e. I mi, mae hyn yn brawf o'r modd y bu Blaenau Ffestiniog a gyfrannodd gymaint mewn sawl ffordd i'r economi genedlaethol, gael ei hanwybyddu gan y rhai a fu mewn awdurdod dros y blynyddoedd. Dwi'n gobeithio fod y rhain yn gwrando. Do, bydd ychydig o leini ar y gorwel a'r brydiau um, wrth i gynlluniau trydan arloesol Maen Twrog yn y 1920au. Pan y grisiau thrawsynnydd yn y 50au a'r 60au, greu canodd y swyddi dros dro leia. Aeth nifer fawr y swyddi cyflog da, llawn amser, yn sgil agor y tonfa. Ar yw hanner cant yn y grisiau. Ond fel y gwyddoch, daeth diwedd yr atomfa a hwylan go fawr yn arch yr ardal, ac mae olion dirywiad ym mhob ystyr gair yn hollol glir ar strydoedd a chymdeithas ein cymuned erbyn hyn. Waeth heb a cheli'r gwirionedd, uh, waeth heb a rhoi'r penna yn y tywod. Beth bynnag ddywed ambell wleidydd, mae'r ardal hon wedi dirywio'n weithfaol yn fasnachol, yn economaidd, ac yn sgil hynny yn gymdeithasol ac yn ieithyddol. Mae'r gymdeithas oedd mor gyfarwydd i'n cyndadau i fyny hanner canrif yn ôl wedi diflannu bron yn llwyr. Mae'r iaith Gymraeg yn prysur ddadfeilio yn un o'i hen gadarnleoedd. Oherwydd prinder gwaith, gwelwyd sawl teulu bobl ifanc yn gadael y fro a mewnfudo pobl yma o Josephine yn cyflymu yn sgil hynny. Does am gobeithio bydd mewnfudwyr heddiw yn dysgu'n iaith fel y gwnaeth mewnfudwyr y bedwerydd ganrif o bymthag a chyfrannu tuag at y targed o filiwn, filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Gweithio yna rôl. Ydych chi mae'n gas gen i ddirywiad mewn unrhyw siap neu drefn. Mae ffeithiau'n profi mae brwydro yn erbyn diriwiad dan at blaenau dros ganrif. Er i ryw lygedyn bach ddod nawr ag yn y man i godi gobeithion. Gan eich rhywbeth tebyg fe hanas Dyffryn Nantlla, Bethesda, Corris, Gwmpa Machno, ac ardaloedd chwarelyddol Cymraeg eraill. Sgwn i pam. Nid oedd ddim mwy ar y pwnc rhag i mi ffrwydro. Dim ond ychydig o bobl sy'n dal ar ôl yn ein byd sy'n cofio'r cyfnod pan oedd trenau'n cario tunilli o gynnyrch y fro oddi yma, ac yn gyfarwydd â sŵn sgidiau hoelion y chwarelwyr yn dod i lawr Stryd Lord. Mae'n ser ôl o beth sy'n cofio bysus llawn y weithwyr yn mynd i gyfeiriad yr Oakleys a Llechwad. Pwy sy'n cofio cwsmeriad y borthladog oedd yn dod i fyny i blaenau siopio Oherwydd bod siop fawr Woolworth yma. Dwi'n gwneud yn ymwneud yn uh, bortod ag hynny. Yn erbyn hyn mae Tesco, Aldi, Lidl a Renwau amlwg eraill yn denu siopwyr o'r blaenau y port i wario yn nhw. Mae Woolies blaenau wedi cael ers blynyddoedd. Serch hynny, i mi, does na unllan y byd tebyg i'r flaenau. Mae'n seiliau'r gymdeithas annwyl hon, a gafodd ei geni ymysg y cerig leisio yma, a'i magu gan chorelwyr diwylliedig pan oedd cabanau'r choreli a chapeli'r fro yn dal i ffynnu. Lle mae cyfeillgarw a chymwynas yn rhan anatod o'i natur, Mae'r gymdogaeth ar y cyfan yn dal i gredu bod ddyfodol i'r lle. Er gwaetha pawb a phopeth. Lle mae carfan frwd o bobl ifanc yn rhan o fentrau sy'n gweithio'n galad i geisio greu gwaith ac i godi'r hen drên i hôl. A mawr yw ein diolch a'n gobeithion iddyn nhw. Mi ydw i, fel mewn fydwr fy hun, ers dros 56 mlynedd bellach, Mae'n ei ystyried yn fraint cael byw yma ac yn gwerthfawrogi cael bod yn rhan o'r gymdeithas glos hon. Erbyn hyn, fi'n credu bod llai na hanner cant sy'n gweithio yn y diwydiant trin llechi ar oes fodolaeth i Flaenau Ffestiniog, a hynny mewn dwy chwarel sydd ar ôl, Bwlch Slatars a Llechwel. Beth fasam cyn-heidiau'n radical i'n ddweud am y trollfad yma? O, daeth tro'r ddydd yn sicr. Cyfrannodd cynnyrch Carreg Glas Stiniog yn hael iawn tuag at economi Brydain am gyfnod o dros ganrif a hanner y mwy. A hynny ar draed llafur diflino'r chwarelwyr a iechyd. Mae'r cerig beddau yn manwentydd plwyf yn dyst ohoni. Yn hen bryd i'r wladwriaeth dalu'r ddyled yn ôl dybiwn i. Cyfrannodd llechi Stiniog yn helaeth iawn tuag at economi yn ardal Cymru a Phrydain dros y blynyddoedd llefyrchus yn un sicr. Ond ymddengys i'r sawl sy'n mewn grym bod amser talu'n ôl wedi hen fynibio. ar strategaeth poblogaeth, strategaeth pobl, poblogaeth ac economaidd. Dwi newydd gyfeirio at nhw. Yn braf o hynny. Fel y soniais i gynt, am myddywch yn am ail adrodd eto. Mae'r plwy oedd ar ail boblogaeth uchaf yng Ngogledd Cymru a ddechrau'r uginfad ganrif i lawr i dreian y boblogaeth honno erbyn hyn. Ei economi'n gwegian i'w gymaru â hyn oedd yn 1911. Mae gen i farn bersonol o'r rhesymau dros y dirywiad, ond darlith ar hanes lleol di hon i fod, gyda'r wleidyddiaeth a diffygion gwleidyddion, felly taw piau. Wrth gloi, mi hoffwn i ofyn cwestiwn perthnasol i'r hen ffordd o fyw yma, mewn ffurf pennill a gyfansoddais ar gyfer y ddarlith hon. Dyma hi. Ein tref, ein cynefin. Oes modd ei adfywio fel y dyddiau gynt, a delfrydau'n cyn dadau yn dod yn ei hynt. I mi, gwir o beithion nid breuddwyd ffôl,

Wedi sawl blwyddyn o gyflwyno cais i UNESCO i ddynodi broydd y llechi yn safle treftadaeth y byd, cafwyd cadarnhad bod y cais wedi bod yn llwyddiannus. Golyga hyn fod chwareli Stiniog a'r gweddill yn cael ei ystyried ar yr un lefel â'r Taj Mahal, Wal Fawr China a'r Grand Canyon o ran pwysigrwydd yn hanes y byd. Oes ond gobeithio'n arw y daw bendithion i'r ardaloedd hyn, ac y cawn weld hynny'n economaidd ac yn gymdeithasol ym Mhendim. Daeth rhywfaint o werthfawrogiad a chydnabyddiaeth o'r diwadd. A fel dywed yr anam inni lli, i mi, gwir o beithion, nid breuddwyd ffôl, yw dymuno gweld adfer rem flaenau nôl. Er cof am y sawl fu'n cynnal y gweithfaoedd bryd hyn, trwy lafu'r cariad a thraul ar iechyd dros y blynyddoedd, mae'r hen chwarelws a Blaenau'n hyd i'r sylw ynddo. A diolch i chi am eich gwrandawiad.

Be ydych chi'n feddwl wneud y dat, uh, datganiad ddoe gyda'r UNESCO i'r ardal? Bydd gwella'r dref. A dwi'n meddwl fod uh, hwn wedi, ydych chi wedi ateb hwn ar, ar y diwedd yn fanna, ond fysa chi'n hoffi i adio neu ategu hynny? Wel, yr unig beth allai ddweud, uh, Gwenlli, ydy dwi'n cofio pan oedd hyn mae hyn bod ar y gweill ers rhai blynyddoedd bellach, A mi oeddan ni fel aelodau Gymdeithas Hanarts wedi bod yn reit frwd, da ni wedi bod yn gobeithio yn arw ers blynyddoedd, cael rhywbeth tebyg i besgyn uh, Llanberis, mae gynnu nhw ganolfan dreftadaeth, gan ni yn nghanol o dre, da ni wedi bod yn trio ers blynyddoedd gael, gael y cysylltiadau. Um, sy'n ddod â bobl, bobl yn ei, yn ei bysys ac yn ei cair yma i weld, lle pwrpasol, yn cael ei redeg gobeithio gan yr amgueddfa uh, lawr yng Nghaerdydd. Um, dyna fysa'n dyna fysa'n gobaith mawr i yn bersonol. Ond uh, wedi bod yn siarad efo cynrychiolwyr yr, y criw yma oedd yn mynd rownd i, uh, i reid y cais mae mewn i fy nodi'r fan hyn yn uh, ardal uh, uh, dreftadaeth y byd. Um, doedd nhw'n swnio fel bys yna do'n am bwcad i wylod o arian ar gael, wrth gwrs, dyna'r er ateb bendant ges i sydd fin. Ond siawns gen i yna fu yna o'n, neu wedi lle fel, fel blin yma, mae blin yma'n hyfu cael, bod, dim mwy sy'n be mae neb arall wneud. Hon oedd brif ddinas lechu'r byd, mwy sy'n be mae Bethesda, Llanberis a na'n dyffryn allan ddeud. Ni oedd, hon oedd y bencadlys y, y brif ddinas. Yn gobeithio na rod o, dwi'n dwi, dwi reit hyderus y, y gewn ni rhywfaint o bethau'n sicr chi fynd a tynnu sylw at y blaenau rwan de.
Ac hefyd, um, na, i, na i tynnu sylw yn sydyn iawn, mae yna ma, na, dim ond rhan fach iawn o be fysa'r ddangosfa ar gael yn antur stiniog yn does, ond mae hwnna, mae yna fod fysa arddangosfa yn, yn wir yn bosib o, i'r gymdeithas hanes a be sydd, sydd yn yr, yn yr uh, yn storfa mewn ffordd yn does? Yn sicr, uh, Wel, mi, mi, mi o gyda ni arddangosfa fechan gymdeithas hanes, o'n denu pobl i mewn i'r lle. Ond fel dweud, mae'r ma er, er Covid felly yma wedi defitha bob beth a da ni wedi gorfod symud o'na na bod yn gwneud lle i'r yr uh, pobl sy'n dau fyd teir fi i'r caffi lle. Um, neu oedd o, o, o trefniant reit, reit um, ddymunol y gwir.
A dyn, mae gennym ni gwestiwn arall. Uh, tasai hanes lleol yn rhoi darlith ganrif i heddiw, parthed hanes, uh, Blaen a Ffisiniog, Wan, da chi'n gweld fod yn allan i ddim mor dda. Beth fyddai e neu hi'n debygol o ddweud ynghylch a arwyddo cad dynodiad safle treftadaeth y byd ddoe?
Wel, aroswn i am ryw bum mlynedd i weld yn union faint o fuddsoddiad sy'n mynd i fod yn... Sgen i efateb i hynny, dwi'n gwir, agos, Gwenlli. Mae'n dibynnu yn union faint o arian sy'n mynd i gael ei fuddsoddi gan yr, y criw sydd yn, yn, yn gyfrifol am ddynodi'r lle mae'n y safle dreftadaeth y byd. Dwi'n gobeithio na rwy'n bydd na dipyn go lewn dyr yma. Mae yna dipyn o newid mae'n gobeithio. Yn enwedig mewn can mlynedd. Ond dwi'n meddwl bod, um, fel oeddech chi'n dweud, fod o yn yr gwerthfarogiad na'n dydy, o a, ar draul yr, yr ei pobl oedd yn gweithio'n galad, um, yr pobl na, na ddi, ar ei ddim cael yr cyfalafaf allan, mae o yn rhyw fath o, o ffordd o gwerthfarogi'r holl waith, cos da ni'n gallu gweld faint o, o waith sydd wedi mynd fewn, jyst o, fel ydych chi'n dweud, yr, yr o amgylch ni ar, ar gwastraff, ynddo, a i fi, er fod o'n hager, dwi'n meddwl bod o'n bod o'n rhywbeth da ni yn gallu dweud glws yn yn llygyd i, ynddo. Yn union, ia.
Mae rhan, ma rhan o'na ni, ond mae'n rhan o'n trwy'r ddadau ni, da ni'n ni falch iawn o'na fo. Um, Ia, mae pobl wedi bod ar hyd y blynyddoedd, pobl o tu allan i'r ardal i ni, mae o'n rhan ohono ni dydi. Fel dwi'n dweud wrth lawer oni bai am y dwi'n mynd i llechu mae'r Treflynau Ffestiniaig yn fawr nesaf. Na, ddim o gwbl, na, a, a dyna dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth rhaid i ni ymfalchio yn y fod ynde, a um, os oes na gwestiwn arall, mae gennych chi rhai funudau i rhoi, rhoi cwestiwn at ei gilydd. Um, o, mae'n ad yna ni ar y gair. Sut mae fe fel, chwarae, uh, fel chwarelwr o 43 o flynyddoedd, dwi'n teimlo fod... O, sut mae fe, ydy'r cwestiwn, sori, sut mae fe? Fel chwarae, chwarelwr o 43 o flynyddoedd, dwi'n teimlo fod wedi rhoi ar draws hanes y, y blaenau'n onest ac yn gywir. Mi, mi ddoes amser blaenau eto rhywben gyda lwc. Diolch, Dafydd Linley. O, ddim cwestiwn, ond... Da ond... iawn, Dafydd Linley. Da iawn o chdi. Hoder siawd, na fo. Da iawn o chdi, boi.
A gyda hynna, um, mi na i diolch yn fawr iawn um, am rhoi sgwrs mor ddifur, a fel dwi'n dweud, dwi'n siŵr fod pawb wedi bod yn sgwennu lawr um, llwyth o nodiadau Um, a dwi'n siŵr fyddwch chi'n gweld, gweld nhw wedi dotio fewn yn, yn stwff brocast gyfer hir amdan gwahanol lanes um, a trens. Um, o, oh, sgynna ni gwestiwn neu ydy hwnna? Um, A fydd Be uh, Bethan a Dan, dwi'n mynd gwybod os ydy hwn yn gwestiwn i Vivian, i fod yn onest. Ond na ni, na ni rhoi ymlaen gan fod oedd yna, llun de Vivian. Um, a fydd Bethan a, a Dan yn agor cangen o'r bragdy yn blaen yna? Dwi'n mynd siŵr iawn os ydy hwnna i Vivian ei atab. Hwnna'n gwestiwn da iawn. Gobeithio'n arw bydd y drem am o'r llefyrchus a bydd bragdy uh, cybi a llawer o frechtai eraill a phob math o gwmnïau mawr eisiau dod yma i fasnachu. Dyna di'n dymuniad i gyd. Wrach, wela ni wrth wela ni'r amser mewn fuan iawn gobeithio. Felly, Cai, ymestyn diolch o fawr iawn, uh, Vivian, am uh, rhoi'r sgwrs. Croeso gen ti, pleser, pleser byr. Mwynhau yn fawr iawn. Diolch o fawr iawn, a um, dwi jyst yn mynd i rhoi yn y chat sef yma i bawb,

Hwyl fawr.
Diolch, Glyn.
O, ia, sori, Glyn, diolch yn fawr iawn.